سڵاو. ئەم جارە شیکردنەوە بۆ فیلمێکی کوردی ئەکەین کە لە لایەن دەرهێنەری گەورەی کورد بەهمەنی قوبادی فیلمی چاتێک و مەستی ئەسپەکان.

کە خاوەنی دوو خەڵاتە لە فیستیڤاڵی کان، خەڵاتی کامێرای ئاڵتونی و خەڵاتی فری پرێشی، کە خەڵاتی کامێرای ئاڵتونی بەو دەرهێنەرانە ئەدرێت کە یەکەمجارانە فیلم نێرن بۆ فیستیڤاڵی کان، کە بەهمەنی قوبادیش ئەم فیلمەی یەکەم فیلمی بووە بینێرە بۆ فیستیڤاڵی کان و توانیویەتی خەڵاتەکە بەدەست بێنێت و کە خەڵاتەکە دراوە بە بەهمەنی قوبادی و سەعید نیکزاد کە

توانیویەتی هەستی ئازاری ئاژەڵ و هەستی ئازاری مرۆڤ بە هاوتای یەکتری پیشان بات. ستایلی فیلمەکە ستایلێکی دۆکمنتری و داستانیە کە تەواوی گرتەکانی ناو فیلمەکە گرتەی وەستاون لەبەر ئەو هۆکاری کە ئێمە هەست بە ڕاستی بوونی دیمەنەکان بکەین و کووا هەستکردن ئێمە بە تەواوەتی سێری فیلمێکی

پێش پرۆدەکشنە هەموو سناریۆکە بە وردی بنووسێتەوە اینجا بچێتە کات وێنەگرتن دێر بە دێری سناریۆکە وێنە بگرێ بەڵکو ئەم تەنها بیرۆکەی فیلمەکەی هەیە و لە کاتی وێنەگرتن لە کاتی گەڕان بە دوای بیرۆکەی سناریۆکەیە سناریۆکان ئەنووسێت سوود لەو شێوازە ژیانیەی ئەو ناوچەی وەرئەگرێت و ئەیکا بە فیلم و هەر بۆیە فیلمەکانی ئاوا بە و شێوازە واقعێ دەرئەکەوێت. بۆ فیلمە بە تەواتی فیلمێکی کوردی ڕاستە کە لەلایەن سینەمای ئێرانەوە سەرپەرشی کرا و کە هەر بە ناوی ئێرانی شۆچۆ بۆ فیسیڤاڵیکان بەڵام ئەمە ئەوە ناگەێنە کەم ئێمە بڵین ئەم فیلمە سەر بە سینەمای ئێرانە لەبەر ئەوەی ئەم فیلمە ڕووداوەکانی ڕووداوەکانی کە تایە ڕوئەات ڕووداوێکن کە بەسە میلەتی کووردا هاتووە جلوبەرگی فیلمەکە کوردیە ئەکتەرەکان بە دیالۆگی کوردیە دوێن میوزیکی فیلم کوردیە وەتەنانەر دروستکردنی فۆمی فیلمەکەشی هەست ئەکەین کە ئەمە فۆرمێکی کوردی و دوورە لە سینەما ئێرانە بۆی ئەتوانین بە تەواتی بڵێن کە ئەمە فیلمە فیلمێکی کوردیە و بە هیچ شێوەیەک سەر بە سینەمای ئێران نییە. و هەر لە دەستپێکی کرانەوەی دیمەنەکە ئەمە گوێمان لە گێڕانەوەیەک ئەبێت گوێمان لە نەرێشنێک ئەبێت کە بەمەنی قوبادی بۆ برنە پێشەوەی دیمەنەکان پلای برو دەبە گێڕانەوە هەر لەبەر ئەمە شوای کردو کە ئەستایلەکە بێت بە ستایلێکی داستانی کە ئەم فیلمە فیلمێکی گێرانەوەیەوە لە ئەم فیلمەشی هەر لە چاوی کاراکتەری ئامینەوە بۆ ئێمەی ئەگێڕێتەوە وە گەشتکردنەوە بۆ دیزانی تاتلی فیلمەکە بکەین دیزانی تاتلەکان لەوە هێناوە کە هەست ئەەکەیت ئەمە دەستنووسی مناڵێکە لەبەر ئەو هۆکارێک ئەم فیلمە باسی مناڵ ئەکاتوە لە چاوی کاراکتەری ئامینەوە ئەگێڕێتەوە هەست ئەەکەی کە ئەم نووسینە کاراکتەری ئامینە نووسیوێتی و لەبەر هۆکارەشە ئەم شێوازە دیزاینیان هەڵ بژاردووە و هەر لە دەستپێکی فیلمەکەشە من گومان لە دەنگی کاراکتەری ئامینە ئەبێت کە پێناسەی خێزانەکەی خۆی کات بۆ ئەوی ئێمە خێزانەکەی بناسێنین و پاشان کاتێک ئێمە چە مناڵێک ئەبینین کار ئەکەن دواتر ئێمە کاراکتەری مادی ئەبینین کە لە بەردەم جامخانەیەکە وەساوە لە پشت جامخانەکە و یاری مناڵان هەیە سریە مناڵەکان ئەکات بەڵام ئامینە یەت بۆ لای مەدی ئەمە ئامینە نبینین سێری یاری مناڵەکان کا بەمە بەمەنی قوبادی پێمان ئەڵێت کە ئەم مناڵە جیهانێکی مناڵانەی نییە ژانێکی مناڵانە ناژی کە لە دیمەنێکی تریشە کاراکتەری ئەوب ئەبینی پشت ئەکاتە جامخانی مناڵەکان کارەکەی ئەکا وەک ئەوەی کە ئەم ئەمەی بەلاوە گرنگ نەبێت وە لە هەمان کاتە ئەو دیمەنەش کە مناڵەکان لە پشتی پیکاپەکە و گۆرانەکە ئەڵەن ئەو گۆرانی کە بەهمەنی قوبادی بۆی هەڵبژاردون هەر بۆ مەبەستەیە کە بە ئێمە بڵێت ئەم مناڵانە ژیانێکی مناڵانە ناژین و سەر بە جیهانێک نین کە لە ناو جیهانێکی مناڵانە

وێمە کاتێک سارەک ئەڕوا بڕێگە ئەو چادرێ ئەبینین لە پشتیانەوە هەیە بە منی قوباتی بەمە پێیان ئەڵێت کە ئەمان هیچ ڕێگایەکیان لێوە دیار نیە و هیچ ئاسۆیەک ڕوون نییە بۆ ئەم مناڵانە هیچ زاهاتوێکی خۆیان نبینین کە ئەمان ئەگەن بەکوێ بۆ ئێمە گەر دیقەتی علاماتی سەر خێماکە بین ئەبین کە علاماتی UNHCR کەم علاماتە بۆ مافی پەنابەرانە لە جیهانە کە سەر بە یوئێنە کە ئەمە خۆی لە ڕاستیا بەشێکە لە فۆرمی کارکردنی بەهمەنی قوبادی کە ئەلیمنتی ئینتەرناشناڵی ئەهێنێ لە فیلمەکە بەکاری ئەهێنێتەوە و ئەمەشی بۆ ئەو مەبەستە بەکارهێناوە کە پێمان ئەڵێت ئەم مناڵانە لە خاکی خۆیان داوەک پەنابەرێک ئەژین کە پێمان ئەڵێت کورد خاکی هەیە بەڵام وڵاتی نییە پەنابرە لە خاکی خۆیدا بۆ دواتر کاتێک ئەگەنە سەیتەرەیە کە نزیکی سەرسنووری ئێران و عێراق مناڵەکاندا ئابەزێنن کتێبەکانیان لێ ئەسەنن بەمەنی قوبادی ئەم کتێبانی لە سینناەکە بە شێوەیە دروست کردو کە بڵێت ئەم کتێبانە قاچاخن بۆیە لیان ئەسەنن بەڵام مەبەستی پشت ئەمە کە بەمەنی قوبادی دروستی کردووە بەمە پێمان ئەڵێت کە حکوومەتتی ئێرانی نایانێ مناڵەکانی کورد بە کوردی بخوێن و فێری خوێنەواری بن و داهاتوویەکیان

و دواتر کاتێک مناڵەکان ناچار ئەبن بە پێ بڕۆنەوە بۆ لادێکەی خۆیان بەسەر هەورازێکا سەیرەکەون کە ئەم شێوازی ئەم خەتی هەورازە فۆمی بەمەنی قوبادێ لە فیلمەکانە کە لە تەواوی فیلمەکانیان دووبارە ئەبێتەوە کە بەم شێوەیە نەخشان دوێتی کە بەمە پێمان ئەڵێ کە کاراکتەری کورد هەموو کات بەسەر سەختیا سەرەکەوێت کە هیچ کاتێک جادەیەکی ڕێکی نییە کە ئەمە کە ژیانێکی ئاسان بژی کە هەموو کات سەختی ئەبینێ کە هەموو کا بەسەر سەختیا سەرەکەوێ بۆ ئەوی بگا بە ئاواتەکانی وە فۆرمێکی تریش ئەبینی ئمە لە دیمەنەکانی تیاکە ئێمە کاراکتەرێک ئەبینین کۆڵە پشتێکی پێک ئەمەش لە تەواوی فیلمەکانیان دووبارە ئەبێتەوە کە ئەویش دووبارە بەمە پێماڵێک کە کاراکتەری کوردی هەموو کات یەک کۆڵ کێشە و خەمی هەڵگرتوو لەگەڵ خۆیان بەدەوام ئەیگوێزێتەوە و دواتر کاتێک مناڵەکان ئەگەنەوە لادێک ئەبینی کەسێک مردوو بە بۆنی کاری کۆڵبەریەوە دواتر کە ئەچنە پێشەوە سێرەکەن باوکیانە کامێرا ئەبێ بە هاندێڵ کە لە فیلمە تەنها دووجا کامێرا بێ بە هاندێت بە هاندێڵ لەم شوێنەوە لەو جێگەیە کە مامی ئەیوب شەڕعەکە کە تەنەها بم دوو شوێنە پێمان ئەڵێت کە ڕێچکەی ژیانی مناڵەکان ئەگۆڕێت کە تەنها بە کاتێک کامێرا بێ بە هاندێڵن فیلمە ڕێچکەی ژیانی ئەم مناڵانە ئەگۆڕێت و پاشان کاتێک ئەم دیمەنە تەوا ئەبێ کەت ئەبێ بۆ دیمەنێکی تر ئێمە پێنجدار ئەبینین پێنجداری وشک بوو ئەبینین کە بەهمانی قوبادی بەم تەنها بەم فرێمە پێمان ئەڵێت کە پێنج مناڵ هەتی و کەوتون پێنج مناڵ بێسەپەرشتیار کەوتون و پێنج مناڵ کە وشک بوونەتەوە لە ژیانیانە و دواتر کە سێم نەرێشنی ئاوینە دەست پێکا بەمەنی قوادی لەم دیمەنە هەر کاراکتەرێکی بە تەنیا وەرگتووە هەر کاراکتەرێکی مناڵەکانی بە تەنیا وەرگتو بۆ ئەوەی ئێمە هەست بە تەنایی ئەو مناڵانە بکەین کە هەستکەین ئەم مناڵانە لە ئێستاوە چەندێک تەنیان و مناڵەکانی خۆتە لە فرێمی لای چەپە و هەمان کە لە لای ڕاست ئەڕوان و کاراکتەری مامیانی قسۆتە لای ڕاستی فرێمەکەەوە کە ئەمە بۆ ئەو ئێمە هەست بەوە بکەین کە ئەم مناڵانە تەنها تەنها ئومێدێکیان کاراکتەری مامیانە بەڵام ئەمیش لەبەر ئەوەی کە خۆی ژیانی گوزەرانی باش ناتوانێت سەرپەرشتیاری مناڵەکان بکات پاشان کاتێک ڕۆژ ئەبێتەوە ئەوی بە دوای کارا گەڕێک کە ئەچێت کاری دەستکەوێت و و کاتێک بەسەر گردەکە ئەڕات ئێمە هەموو کاراکتەرەکان ئەبینین کە گردەکە بن بەڵام کاراکتەری ئەیوب ئەبین کە لە نیوەی گردەکە وەسێت ئێمە هیچ کاتێک لە فیلمان نبینین کاراکتەری ئەوب تا تەواوی گردەکە بڕوا بێجگە کۆتایی فیلمەکە کە هەموو کاتێک کارکتری ئەوی بکاتە نیوەی گردەکە ئەوەسێت و ئیسراحەت ئەکایان کە لەو شوێنە کەس ئەپێ ئەمیش بۆمانایە کە بەمەنی قوبادی پێمان ئەڵێکە ئێشتا ئەم کاراکتەرە نەگەشتە لوتکەم کاراکتەرە بەردەوام هەوڵ ئایا بەسەر سەختەکانی ژیانی ئاسەر ئەکرد و کە زۆر بە وردیکاری لەسەر ئەم بابەتە کردووەوە کاتێک کاراکتەری ئەیوب دانیشێت کوڕێک دێتە لایەوە ناوی ڕێبوارە دیالۆگێک هەیە لە بینیانە کە باسی ئەوە ئاکەن بۆچی دەغڵودان ناڕوێنن لە ناوچەوی خوێن لە چەند پارازە شتانەیە ئەرەوەڵە هەمانە زۆر زۆریش لە بەرە سە زەمین شتەکاندا کار ناکەن ها زمینەکانمان هەمووی پڕ نەبێت ناتوان بی مشتەکان دەربێنن جاکی توانێت دەربێت ئەمیش باسی ئەوواکە کەم لەبەر ئەوەی کە مین لە ناوچەکەیانە هەیە کە بەمەنی قوبادی بەمە پێمان ئەڵێت ئەم ناوچەیە بەردەوام جەنگی تیا بووە کەمان سە سنووری ئێران و عێراق بەردەوام جەنگی تیا بووکە جەنگ نایە لە کاراکتەری کوردی ژیانێکی خۆش و ئاسودە و بە شێوەیەکی ئاسای وکو هەر میلەتێکی تر بژی کە بەردەوام جەنگە ناو کاراکتەری کوردیا هەبووە وە کاتێک کاراکتەری ئەوی بێتەوە ماڵەوە ڕەسمێک هەڵەواسێ بۆ مەهدی کە بە بڕای من ئەمە پڕماناترین و فەلسەفیترین دیمەنی ناو فیلمەکەیە کە تا ئێستا هیچ دیمەنێکی لەمە باشتر لە مێژووی سینەمای کوردیا دروست نەکراوەتەوە. کە بەهمەنی قوبادی بەم دیمەنە مانایەکی زۆر قوڵ ئەبەخشێ کە بەمە پێمان ئەڵێت کاراکتەری کوردی خەون ئەبینێ کە خەونێک ئەبینێ کە پێی ناگا ئێمە مەهدی ئەبینین کەسێکی کەم ئەندامە بەڵام لە ناو خەونێکی هەیە کەسی لەو کاراکتەراکە خەونێکی ئەوەی هەیە کە وکو ئەوەی لێبێ بەڵام پێی ناگات هەر کاتێک کە مەهدی توانی بگا بەو ئا کاراکتەرە کوردیش ئەتوانێ بگا بەو خەونانەی کە لە ناخیا هەیە وەک ئەوەی کە گەنجێک لێرە خەونی ئەوەی هەبێ ئۆسکار بەدەست بێنێ بەڵام پێی ناگات کە ئەمە ئەستەمە کارێکی زۆر زۆر قورسە بگا بە خەونەکەی کە تەواوی کورد خەونێکمان هەیە کە ناتوانین پێ بکەین کە بەمەنی قوبادیش تەنها بەم دیمەنە ئەو مەبەستە ئەگەیەنێت ئەم مەبەستە قووڵە ئەگەیەنێت. ئەو دیمەنەی کە مناڵەکان لە خوێندنگەکە بە فارسی ئەخوێنن لە هەمان کاتەکە جلوبەرگی کوردیان لەبەرایە و ئەو گرتێمان هەیە کە مامۆساکە گڵۆ بە ڕۆژە ئەخوارد کە بەمەنی قوادی ئەم ئەلمنتانە بەکارهێنێ وەکو تاریخێکە فیلمەکەی پێ دەوڵەمەندترەکە کە بەمە پێمان ئەڵێت ئەمان پێیان خۆش نیە زمانی فارسی بخوێنن بەڵام ناچارن کە ئەمان کوردن بەڵام بە ناچاری بە زمانی فارسی ئەخوێنن کە ناتوانن بە زمانەکەی خۆیان بخوێنن کە گرنگ نیە بە لایانەوە. و دواتر ئەو دیمەنەی کە مهدی لە تەنیشت قاچی ماینەکەیا وەستا و دەست لە قاچە برینارەکەی ماینەکە ئەیات، ئەمە ئەو دیمەنەیە کە وای کردووە بەهمەنی گوڵادی لە فیسیڤاڵی کان خڵاتی فری پێش بەرێت خڵاتی فری پێش بۆ بەشی پاراڕێڵ بەرێت ئەمە ئەو مانایە پێمان ئەڵێ کە کاراکتەری مەهدی و ئەسمەکە هەمان هەستیان هەیە کە هەمان ئازار ئەچێژن بەیەکەوە کە ئەکرێت ئاژەڵێک و مرۆڤێک هەمان هەستیان هەبێت و هەمان ئازاری یەکتریان هەبێت وەر ئەمە شەوای کردووە بەمەنی قوبادی لەلایەنێکەتی ڕخنەگرانی نۆدەوڵەتیەوە خڵاتی فریپێشی پێ بدرێت پاشان ئەو دیمەنەی کە ڕۆژین ئەگوێزرێتەوە لە خێزانەکەی دوور ئەکەوێتەوە و دواتر ئەیوب ڕاکە بە دوای کاتێکەکەنە سەر شاخەکە مە گوێمانە دەنگی تەقەیەک ئەبێت کە بەمەنی قوبادی بەمە پێمان ئەڵێت لەمە بەدووە سنوور ئەکەوێتە نێوان ڕۆژین و ئەیوبەوە کە تەقەکردن لە فیلمە کە سیمبولە بۆ سەر سنوور هەر کاتێک ئەمە جومان لە تەقا بوو بێت ئێمە سەر سنوورێکمان بنیەوە کاتێک لێرانە کە جوانە تەقاکە ئابێت بەمە پێمان ئەڵێت لەمە بەدووە سنوورێک ئەکەوێتە نێوان ڕۆژین و ئەیوبۆ کە بە دوو گرتەی جیاوازیش وەریگرتن و هەر کە هیچیان لە بێکەوە لە ناو فرێمەکەیان نین هەروەک چۆن لە فیلمی ئیڤانی مناڵی تارکۆفسکیا کاتێک کاراکتەرەکە ماچی یەکتری یەکەم جومان دەنگی تەقەیەک ئەبێ بەمە پێمان ئەڵێت کە جەنگ ئەکەوێتە نێوان خۆشەویستیەوە و بەمەنی قوبادیش پێمان ئەڵێت کە سنوور ئەکەوێتە نێوان خۆشەویستی ئەم خوشک و برای و ئیتر بەی شوێک یەکتری نبینەوە کاتی کاراکتەری ڕۆژی نەگاتە لادێکەی تر و کێشە لەسەر هەبوونی مادیری دروست ئەبێ کاتێک ڕۆژین مادیە گەڕێنێتەوە سەر گردەکە هەمان پێکەوە ڕۆم بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە بەمەنی قوبادی بەتەنیا کاراکتەری مەهدی وەرگتووە بۆ ئەوەی ئێمە ئەو هەستەمان بۆ دروست بێ کە کاراکتەری مەهدی چەندێک تەنیا لەم شوێنەوە ئەو کەسانەی کە خەمیانە کە چندێک لە دوورەوەی کاراکتەری مەدین کە ئەوانی لە گرتێکی کراوایە گرتو بەڵام کاراکتەری مەدی لە گرتێکی نزیکاوە گرتو بۆ ئەوی ئەمە هەستەمان هەبێت کە ئەم کەسانە لە دوورەوەی مەهدین کەسێک نییە لە نزیکەوەی مەهدی بێت و ئاگای لە مەهدی بێت کە بتوانێت لە نزیکەوە ئاگا لە مەهدی بێ هەموو ئەو کارکرانی ناو فیلمەکە دوورن لە مەهدی و دوورن لە تێگەشتنی هەستی مەهدی کە مەهدی لەرە بەو شێوێ لەویانە خەریکە لە سەرما ڕق ئەبێتەوە بەڵام کەسیان ئاگان لە نێو هەمان لە دوورەوەی مەهدین بۆ ئەوی بە تەواتی هەستی بینەر بجوڵێنێت کە بەمانی قوادی لە فیلمە زۆر کاری لەسەر جوڵاندنی هەستی بینەر کردەوە بە و بەم شێوازە ئیخراجەیە کاری لەسەر هەستی بینەر کردووە و هەر ئەمە شەوە ئاکات ئەیوب بەو شێوێ بڕاربات و بەسەر بەخۆی خۆی بەبێ ئاگاداری مامی بێ بچێ بۆ عێراق و ئەسەکە بفرۆشێت و ئەو مەهدیش لەگە خۆیان بەرێەوە کاتێک پێشەوەی بارەکە بارکەمە ئەبینین مەشروع ئەدرێ بە ئەسپەکان کە پەمەنی قوباتیش هەر لەمەوەیە ناوی فیلمەکەی ناوناوە ساتێک بۆ مەسی ئێسپەکان کاتێک پێشتر ئامادەکاری بۆ ئەوە نەکردووە فیلمە ناو بنێ ساتێک بۆ مەسی ئێسپەکان کاتێک ئەگەڕێت لەو شوێنە و بۆ دروستکردنی سینناریەکەی ئەبینێت هەر بەڕاستی مەشوب ئەدرێ بە ئەسپەکان بۆ ئەوەی لە سەرمایە ڕەق نەبنەوە بۆ ئەوی هێزیان تیاابێت بڕیان ئایا فیلمەکە ناو بنێت ساتێک بۆ مەستی ئەسپەکان کە بە ئیلفجالی ئەم فیلمی ناوناوە ساتێک بۆ مەستی ئەسپەکان و بۆ یەکەم جار ئێمە ئەیوب ئەبینین کە ئەگاتە سەر لوتکەکە و لوتکەکە ئەبرێت بینین هێڵێکی ڕێک لە سەر فرێمەکە هەیە کە هەنی خوارمان ئەڵێت کە ئەیوب تەواوی گردەکەی بڕێوە گەشتە سەر لوتکە بەڵام لێرانە نازانێت چی بڕارێک بات سێری ئەم لاولاکە نازانێت چی بڕارێک بات بەڵام کە هەست بە مەسوولەتی مەهدی ئەکات ناچارە سنوورەکە ببرێت و بەرەو پێشەوە بڕەوە کاتێکە سنوورەکە ئەبرێت ئەبینی ڕووخۆشەکە ئەکەوێتە خوارەوە کە بەهمەنی قبادی بە فرێمە پێمان ئەڵێت کە ئەیوب و مەهدی ئەمرن و ئەمە لە فیلمەشە تەنها دوو جار گومانە دەنگی چەپڵە ئەبێت کاتێکە ڕۆژین ئەگوازنەوە و دوو ئەکەوێتەوە لە ئەیوب و مەهدی و کاتێکیش کە فیلمەکە تاوا بێ گومانە دەنگی چەپڵ ئەبێت بەمەش پێمان ئەڵێت کە ئەیوب و مەهدی دوور ئەکەونە لە ئامینە و برا بچووگەکەی ئیمە چارەنووسی ڕۆژین ئەبینین کە شوو ئەکات و چارەنووسی مادی و ئەیوبیش ئەبینین کە ئەمرن. بەڵام چارەنووسی ئامینە و برا بچووکەکەی بە نادیاری ئەمێنێتەوە کە بەهمەنی قوبادی بەمە پێمان ئەڵێت وەک چۆن چارەنووسی ئامینە و برا بچووکەکەی نادیارە بەهەمان شێوە چارەنووسی هەزاران مناڵانی تری کورد نادیارە و وە کە لە هەمان کاتە ئەمان ژیانێکی مناڵانە ناژین و جیهانێکی مناڵانەیان نیە بە هەمان شێوەش چارەنووسیان نادیارە و بە نادیاری ئەمێنێتەوە کە تەواوی ئەم فیلمەش هەر لەسەر ئەم بابەتی جیهانی مناڵانە بەهمەنی قوبادی دروستی کردووە کە پێمان ئەڵێت چارەنووسی مناڵانی کورد نادیارە